Amoro dano ducu ma gitye i Acholi Justice Forum ki i dyeceng man nyo kutyeno man kabedo mapat pat koma wun wutye iye. Lutwa, amiti kong wanywaku kong lokke eni kong, kinywak lokke eni me ototongi kong i wi meja pa Acholi Justice Forum macalo tye Community Based Organization ma tye i lobo pa Acholi. Lutwa lok me oto tongngi tye marac. Dong ka iwinyo lok ma abili gubedo awacone kany, ci miu twon wu i dano ma konye pe. Dok bene ka ineno vidio ma omigiwa Macalo tek kwo okelo ripotte ma otime ki i Amuru, kabedo ma kilwongo ni Guruguru, ki lanica nge nino abicel otime i Patongo ma tye i Agago kwica, ma Mark Bryan okelo bene ripotte enoni. Ci wan macalo kaka Acholi wan dong waneno lok enoni nining? Danowa dong kibed ka nekone kit ma kibedo ka neko danowa ma gitye i apar-ri, kibed ka tongo wigi dong kumeno. Kombeddi abili tye ajemo, pe mitte ni lok iye ni omi lworo bot komuniti ma megwa. Ci inongo ni ototong i kombeddi gitye macalo ogwang gweno, ma mukene bene gitye litino aculi, mukene gitye aculi ma gitye ka timo tic enoni wek ginong ki kwo, gitye ka mito bedo ki cente, gimito gibed ki cente, gimito gilonyo oyotoyot. Ci dong genwa ma dong wan waketo i kom gamente, abili eno nyo en emonygi eno, kombeddi pe gitye ka gwokowa. Dong ka iwinyo jami mutimme i guruguru i Amuru, Ci ipenyo wii macalo wan kaka Acholi ma wan wakwo i Sub County nyo wakwo i Area ka moni koma wan wabedo iye ni dong gin ango ma omyero watim pien ni i kare ma ominne cito ka lwongo ominne cito ka lwongo minne ki i poto kuca onongo dong ototongi dong tye ka tongo ngut ominne matidi tye ka tongo latinne atitidi ba

Dong ka calo wan ma wan wakwo i Sub-County nyo wakwo i caro nyo i te dero ko ma wan wabedo iye, gin ango mumyero wan dong watimu? Pien eni ba, jami eni tye very serious lutwa, jami eni tye very serious ma konye pe. Eh? Dong pe wangeyo ka diki maka Bridge Karuma tum ci ototongi dong ka giko. In ngecce pud peke bota kita aneno kede. Kitanani i Canel kibedo ka tongo dano wa i apar, eh, ma mukene gi a eh, ki i barracks direct ka gicero gitongo dano i kin gang. Aya, ojong be kuman gi a be ki en ki i barracks kumino ka gicero yako yak. Kita wabedo ka winyone, kita wabedo ka nongo bene report kabedo mapat pat calo i Abim, i Orom ki i Namukora, eh, I nge mwaka acel nyo i nge mwaka aryo ma wabedo anongo ripot aketo eno ni, ci dong wan macalo kaka aculi gin ango ma myero dong kitim ka dong wun wukwo i caro kunnu? Gin ango ma myero kitim? Pien ni Meri eni okelo kaki mapol ata, mukene gua ki i Tanzania, mukene gua ki i Rwanda, mukene gua ki i Burundi, mukene gua ki i Congo, aya watye ki nebawa ma gia ki i Sudan, Southern Sudan, mukene gia ki i Congo, mukene gia ki i Kenya, mukene gia ki i Ethiopia, mukene gia ki i Eritrea, mukene gia ki i Somalia. Ci inongo ni kaki eni weng gitye i Uganda ma bene pe gitye registered. Ka mo keken hmm, i kinwa wan Acholi, kaki eni gitye tung, tung botwa tungu malo, koma wan watye iye-ni. Ci dong gin ango ma omyero kitim macalo komuniti? Pien ni komedi abili pe tye ka gwoko kwowa. Aya ki dong me aryo, ka calo i dye caro kunnu, wek abili obin olar ngatu moni ma kitye ka tongo ngutu, omyero kudok iwoto almost about five kilometres nyo mogo ten kilometres. Ci dong Dano ma i car dong gutimgi ango? Pien ni atongi tongo tong eni pe i ka gik ma twala ba, pe i ka gik kit aneno ked ni. Pien ni ka in ineno bene i cim, inongo ni dano ma gitye ka cato wic, inongo wawelle bene tye kunu, aduno gitye kunu, acwiny gitye kunu, bor gitye kunu, olang gitye kunu, welle weng tye i intanet. Tutwal-li ka icero i Intagram, ka icero gene i Telegram. Jami eni atye ka timme i Uganda matek ee, ci inongo ni kome watye ki adongi ma gitye i lobowa i Acholi kany, watye ki luloka kaki ma gitye i Uganda kany ma gitye indiginal mm ki dong inongo ni kwo pe tye ka wot botwa i Acholi maber twatwala, kuc mo peke nek keken ci dong nek alili eni dong kagike awene lutwa. Eh, ototong eni ka gik awe ogwang eni dong wan dano ma watye i te dero eh dong makowa dong ka bedo yot loyo jo ma gitye i city pien ni kunu security mo pe wek in icit ilwongo abili Kuni nongo bene cwari ocito i poto, ee lunyodini bene nongo gucito i poto, ee lutino mukene giwoto almost about three kilometer me cito i gang kwan kengi, mukene gitye i mwaka en mwaka abicel gi eno ocito kwede malo, ee giwoto twon bor piny me cito i gang kwan, ci dong ka gungole en i kom dano akiti eno ni tongi dako me en gin gina gina ototong dong tye ki tongo ngutgi atonga ineno. Ci an akelo lokke eni i wi meja kany i forum pa Acholi Justice Forum ni omyero kong ki wa discussing eh, angeyo mere ni abili deki nio pe ki bita miyo lworo i kom civilian wek wek pe gunge gi ango ma gitye atimo ci dong diki ma jo ma gurwenyo dano gi Nyo dano ma komeli gurwenyo lutinogi nyo gurwenyo danogi ki ototongi eni. Omyero dong gudot kampani ma gitye ka yubo biric-ci pien ni lokki weng tye ka a ki tung kunnu nio kitye ka mito wii dano miya adek wek kicob ki yubo Karumba biric-ci enoni. Kitye ka mito wii dano miya adek. Dong omyero macalo Community Based Organization omyero dong wapeny wiwa ni jo ma gitye ka yubo Wi Bridge Karuma Company enoni eh omyero kong ipeny gi ka ada lok enoni tye ada ni gitye ka mito wi dano miya adek wek Karuma enoni otum ci dong lok enoni oa ki kwene? Aya lok mukene ma Brian Maktun okatte kwede inge nino abicel ma LC adek mi pa Tongo obedo ka wacone. Ni litino awobe eno ni ka kimakogi kiterogi i roc pa abili kigonyo gio gibino giculo cene madit kigonyo gio eh so eno ni biacara matye atime i kin abili ki eno totongi tye madit tutwal rom aroma bed ki cato makar nyo en lok en me wilo ngom botwa eno ma balalo gitye iye ni Ci inongo ni corruption komedi tye en i lok me ototongi matek. Ka in iwinyo lok ma omigiwa Brian okelo ma oa ki bot LC me adek me Patongo, owaco gin ango ma tye atimme ma lubbe ki lok me ototong? Ma lok ki ino ni tye bene lok ada ma awobi ino ni nyo NLC three ino owaco ni tye ada. Ci so inongo ni en ototongi eh teke ki mako mo i ken luwot gi bino gonyo ki cene madit eh so wan ma calo community ni dong wa inongo dong reporte ki kwene ni anga gi ma gitye amito wic nyo jo me ma gitye amito wic Eh, abili i kome pe gitye a mito wacowa gi ango ma tye ada ba? Eh, gitye a wacowa me lok me ni, oh, lagweno onien. Gitye a wacowa lok-ki eno ni. So, an akelo lok-ki eni i wi meja pa Acholi Justice Forum, ni kong myero kong wanywakku kong lok-ki eni, pien ni lok-ki eni watye a cayone ento tye lok mo ma pire tek ba? ni omyero LC ki rwot kweri myero ki nen ni ki nen kit yo kit me gwoko community ma megwa dano wa ma ki tye icaro car tutwali dano ma ki tye icaro car en mutime i amworo pud lawor eni i guru guru ni eeh lutino cito i gang kwan ken gi migi gi nyo gucito yenyo dek me acama so jami ma kiti eno nongo tye atime i kom gi ci eni tye lik tutwal rac tutwal Lobo wa Uganda dong obale ma konye pe. Hum. Dong wa dako me gingo acata ki cato wa weng eh. Omigi wa mogo ma lanica eh i mwaka mwaka acel ma gi tye keya miya acel epyer adek wiye abiro ma alsabab guneko gi ki Somalia. Wa kom ngato mo acel ma odugu gang pe ba. Ineno. Kum ngaru mo mudugu gang peke ci lutwa lok me ototonge tye marac, omyero wa yabu wang wa iye matek tutwal pien ni ka pe kiyabo iye wang omyero wa sensitizing community ma dok ilokke enoni pien ni lokke eni me ototonge pe ka gik kede bed te diki ma Karumba bridge otum pe ka gik kit adero kede ni. Pien ni komedi, lobo Uganda kome dong odako kom acuk kome icato iye gin mo ikel kit aneno kede ni mm dong en ocacatte be weng dong gitye ene office kunu ineno ci aloko mapol an apo iwinya alego ni Lubanga ogukku kabedo mapat pat koma wun wuti iye pud dok wamedde ki nywako lok madok ilok kom ototong an apwoyo bye.